Helo bawb a chroeso i Taro gyda ni am wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad mis Ionawr 2026. So mis gyntaf flwyddyn, ni'n mynd i edrych ar egni'r mis, ni'n mynd i edrych ar sialens y mis a ni'n mynd i gael gair o gyngor wrth ysbryd am y mis sydd o'n blaen ni, oce? Okay? Diolch ysbryd, croeso mewn. Allwn ni plis cael egni mis Ionawr 2026 Mis cyntaf flwyddyn, un grŵp lyflu fan hyn, dy gyda ni ar YouTube heddi, please. Cerdyn, egni'r mis, egni mis nawr. Ah, oce. Okay. A egni mis nawr yw'r A subenteclo. Nawr mae'r A subenteclo yn gallu dod â cyfle newydd mewn i chi, oce? Okay? Cyfle newydd ariannol, Cyfle, gallai fod yn cyfle busnes newydd, gallai fe fo'n um, gyrfa newydd, gallai fe fo'n swydd newydd, rhywbeth newydd sy'n mynd i ddod ag arian mewn i chi, oce? Okay? Gyda as y pentecle, fel fi'n gwybod, mae'n cyfle i chi wneud arian felly mewn ffordd newydd, felly mewn ffordd sy'n chi wedi meddwl am o'r blaen, oce? Okay? So mae as y pentecle yn gerdyn lyflu fel egni'r mis, syniadau nhw mewn i chi am wneud arian mewn ffyrdd felly newydd i chi. Oce, okay, fyna. Diolch ysbryd. Diolch ysbryd. Nawr gewn ni, please, sialens y mis. Beth yw sialens mis Ionawr, please? O, oce. Okay. A sialens mis Ionawr yw gwas y bentacle. Ragor o bentacle. Oce. Okay. So sialens chi fan hyn wedyn ni yw cadw'ch lliged ar agor am darn o newyddion, achos mae'r gweision i gyd yn gallu dod â newyddion mewn i ni am rhywbeth, oce? Okay? So, cyfleon, cyfleon, falle yn dod mewn i chi, falle i drial, i drio am swydd newydd, oce? Okay? Falle welwch chi hysbyseb yn rhywle, um, yn hysbysebu swydd newydd allwch chi fynd am, ok? Felly daw cyfle mewn i chi wrth rwy'n i wneud arian mewn ffordd ti'n mynd bach gwahanol, fel wedys i o'r blaen. A gwas y pentecle yn siarad am egni ifanc, achos mae'r gweision i gyd yn egni ifanc, ok? So, naill e rwy'n ifanc falle'n dod â'r cyfle yma i chi, neu chi'n cwrdd â rwy'n sy'n ag egni ifanc er bod nhw'n mach yn henach yn ei chyrff, neu gallai fe hefyd fod yn blentyn i chi sy'n syniad newydd a gweud o, pam nad dwi ydi hwn? Okay. So falle bydd, bydd rwy'n yn dod â syniad newydd i chi wneud arian um, Yn mis Ionawr wedyn ni fan hyn, oce. Okay. Diolch ysbryd. Oce okay, ysbryd, beth yw dy gair o gyngor di am y mis, please? Beth yw dy gair o gyngor di am y mis? O, mae dwy di mas Cymru ni nhw. Oce. Okay. Y cerdyn cyntaf dath mas yw cerdyn y cryfder. Nawr, mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn bod angen chi fod yn gryf ym mis Ionawr, oce? Okay? So os ych chi yn cael syniadau wedyn ni, neu cyfleon newydd i wneud arian wedyn ni, um, byddwch yn gryf a ewch amdani nhw er felly os mod chi'n timlo fel se digon o wybodaeth gyda chi, felly am fel sy'n neud y swydd newydd, neu fel sy'n neud y gyrfa newydd, neu timlad y fi fan hyn, bod rhaid bod chi'n, um, beth maen nhw'n gweud, fake it till you make it fan hyn. Mae timlad y fi fan hyn, os ych chi'n cael swydd newydd, okay? byddwch yn grif a cerwch amdano fe ty beth, okay? er felly nag ych chi gwaith yn siwr fel chi'n mynd i wneud e, uh, newch chi fe. Okay? Droiwch popeth mas yn iawn i chi fan hyn. Dyna'r gair o gyngor. A wedyn, wedyn ni gyda'r saith o gleddyf yma. Mae'r saith o gleddyf gallu gweud wrthych chi, falle bod rwy'n yn eich bywyd chi fel un sydd ddim yn hollol dibynadwy. Okay? So, drychwch mas am yna. Hefyd, mae'r saith o gleddyf gallu gweud bod angen i chi edrych ar ffordd arall o wneud rhywbeth. Okay? Ffordd rownd i rhywbeth. So mae wedi siarad am hwnna hefyd. So os oes rhywbeth chi'n meddwl o problem dy fi fel un, so fi'n siŵr fel sydd o drownd i'r broblem, ffindwch chi ffordd fan hyn, okay, gyda'r cerdyn yma. Mae hwn yn gerdyn o ffindo ffyrdd i wneud pethau mach yn wahanol hefyd, okay? a ond drychwch mas am rhywun sydd ddim yn ddibyniadwy, sydd ddim yn wastod yn gweud y gwir fan hyn. Okay? Ond byddwch yn gryf A byddwch chi'n gallu gweld trwy'r person hyn os y'n nhw'n dod mewn i'ch bywyd chi. OK. Diolch ysbryd. Wel, beth fi'n mynd i gael nawr yw mach o glirdeb ar y cerdiau yma. Os gaf fi dec gwahanol. Croeso mewn ysbryd. A gewn ni clirdeb ar yr as o bentacle, please. A beth sy'n gyda ni yw'r peder o Gleddyf, ok. Mae'r peder o gleddyf yn gweithio fi, bod eisiau chi gymryd tyma bach o amser mas fan hyn i feddwl, ok? Mae'r cleddyf wrth gwrs yn siarad am y pen a gwneud penderfyniadau o'r pen, casyniadau newydd, popeth fel la, ok? Gyd i wneud ar meddwl ar pen. So mae hwn yn gweithio fi, mae'n rhaid chi feddwl am beth chi'n mynd i wneud gyda'r cyfle mae sy'n dod mewn i chi'n ariannol fan hyn ym mis Ionawr, oce? So, gyda'r cyfle hyn, mae'n rhaid chi benderfynu, o, beth i fi mynd i wneud, ydw i'n mynd amdano fe neu nagwy. A dyna le sy'n eisiau chi gymryd amser mas i benderfynu fan hyn, oce? A wedyn, gewn ni eglurhad ar gwas y pendycle, please. Eglurhad ar gwas y pendycle. Neu'r rhan gwas yn pentecle yw'r ddwy o ffyn. Nawr de, fan hyn mae dewis da chi. Mae dewis da chi pyn ei sefyll ei chi neu symud mlaen fan hyn. So mae hwn, mae lot o ddewis yn dod mlaen yn, yn dod drwyddo fan hyn i fi. So mae rhaid chi ddewis, felly gyda'ch arian mi sy'n, pyn ei chi'n mynd i adael le le mae fe neu sefyll yn stond neu symud mlaen. i wneud rhywbeth newydd gyda'ch bywyd fan hyn. So mae lot o um, ddewisiadau yn dod lan i fi fan hyn uh, trwy'r darlleniad yma. A fel fi'n gweud, i ran fwyaf chi bydd yn neud â rhywbeth arian, mater arian neu mater gyrfa neu busnes fan hyn, wedyn ni. So gallwch chi symud ymlaen, gallwch chi naill a sefyll le i chi, neu gallwch chi symud ymlaen. A wedyn ni, mae hwnna'n annog chi i aros i bendromi dros popeth a wedyn i wneud penderfyniad a newch penderfyniad, byddwch yn gryf yn wneud y penderfyniad i symud mlaen fel la. Okay. Ond cadwch llygad mas bod neb yn trial cymru mantes yno chi fan hyn, am sy'n mae'n dod i'ch arian chi. Okay. Diolch ysbryd. Um, Gefn ni nawr, please, eglurhad ar cedyn trifd. Ww! Oce, okay, a'r cerdyn hedfanodd mas. Oedd cerdyn yr wyth o ffyn, ond rhwng ffordd wyth, fel i filgo gweud. Oce? Okay? So, os bydde'r cerdyn rhwng ffordd yma, bydden ni'n gweud, o, mae pethau'n symud mlaen yn gyflym i chi. Ond achos bod nhw fan hyn, na, dwi pethau ddim yn symud mlaen yn gyflym, mae'n rhaid chi gymryd eich amser fan hyn, oce? Okay? So, gyda'r ped peder o gleddyf, a wedyn yr wyth o ffyn Rhwng ffordd wyth. Wedyn 'ny, mae angen i chi bendromi fwy yn fan hyn na beth i chi meddwl, a wneud yn siŵr bod chi'n neud y penderfyniad iawn yn mis Ionawr am ta beth yw'r penderfyniad yma. A fel fi'n gweud, i rai o chi, swydd newydd bydde neu busnes newydd bydde, a mae rhaid chi benderfynu p'un a bod chi moyn mynd mlaen â fe. Wedyn 'ny fan hyn, cymerwch eich amser, ocê? Achos gallai fod cwbl o dwmpathau yn y llwybr 'da chi. Ok, so drychwch mas am na wedyn ni mis yma. Ok, diolch ysbryd, na ren. Os drychwn ni ar hwn fel, fel fi'n gweud, darlleniad arian, wedyn ni, mae cyfleon newydd i wneud arian yn dod mewn i chi mis Ionawr. Mae rhaid chi ben dromi a penderfynu ar y rai i chi meddwl yw'r opsiynau gorau i chi fyna i wneud ag arian. Wedyn, wedyn ni, um, mae'r gwas y pendecle hyn yn dod â'r cyfleon yn mewn i chi, a wedyn mae rhaid chi benderfynu pen y bod chi'n sefyll ei chi neu symud mlaen, oce, okay, i wneud gyda'ch arian fan hyn. A pen y bod hwnna'n rhoi arian mewn i rhywbeth, mewn i prosiect, mewn i fusnes, beth bynnag yw e, oce, okay, cymrwch eich amser. A byddwch yn gryf, Fan hyn, byddwch yn gryf, a gwyliwch mas am rwy'n gallai fod yn rwy'n sydd ddim yn ddibeniadwy fan hyn, oce? Okay? Edrychwch mas am y person hyn, achos falle gallai fod rwy'n yn tri asgymo chi fan hyn i wneud ag arian, oce? Okay? So, cymrwch eich amser, a pidwch sy'n mynd mlaen rhy gloi, newch yn siŵr bod chi'n gwybod y ffeithiau i gyd cyn bod chi'n symud mlaen wedyn i fyna. Um, os yw hwn yn yrfa i chi neu busnes, wedyn ni, mae cyfle i chi gael gyrfa. Neu... Cerdi yma'n joio hedfa ni ddi am rwy'r reswm. Oce, okay. ysbryd yn... Uh, ysbryd yn mwyn i siŵr bod fi'n rhoi neges iawn i chi fan hyn. Oce, okay, so mae cyfleon newydd mynd i ddim mewn i chi fan hyn i gael swydd newydd neu busnes newydd. Mae'n rhaid chi bendromi pan yw'n bod chi moyn mynd amdano fe neu bido. Um, mae cyfle yn dod mewn i chi, mae rhywun yn dod â chyfle mewn i chi fan hyn i symud mlaen yn eich gyrfa, yn eich busnes, a mae'r ma dewis gyda chi wneud pan e i symud mlaen yn ei byd, oce? Okay? Mae rai bod chi'n gryf a triol gweld trw rwy'n sy'n trial falle twyllo chi mewn rwy ffordd, oce? Okay? So drychwch mas am hwnna, a wedyn, wedyn ni, cymrwch eich amser, pidwch sy'n mynd mlaen yn gloi a fe, oce? Okay? Falle bod... Um, falle bod rwy elfen newydd i'ch busnes chi, chi moyn trial, triwch e'n araf bach. Oce, okay, pidwch wedi popeth mewn ar unwaith yn beth wedyn ni fan hyn. Neu os daw gyrfa newydd yw e, newch sy'n siŵr bod chi'n gwybod beth i chi mynd mewn i gyda'r gyrfa newydd yn. Oce, okay, deu ffer arian i chi, pidwch becso am ne, ond gwnewch yn siŵr bod chi'n mynd am y dewis iawn. Oce. Okay. Um, os chi'n edrych ar hwn fel cariad, dwi ddim yn teimlo fel se hwn yn cariad i chi am i sio nawr, ond os drychwn ni arno fe fel darllenau'r cariad wede ni, um, y cyfle newydd am gariad yn dod mewn i chi. Mae rhaid chi bendromi pen e bod chi moyn symud mlaen gyda'r person mae'n neu bido. Person felly mae'ch nifancach na chi'n dod mewn i chi yn rhoi mae'ch wydem tasiwn i chi fyna, oce? Okay? Mae'n rhaid chi benderfynu p'un ai symud mlaen gyda nhw. Byddwch yn gryf, newch yn siŵr sut maen nhw'n twyllo chi, a cymrwch bethau'n araf os ydych chi'n dechrau perthynas newydd. Os chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, um, cyfleon i chi wneud pethau felly mach yn wahanol, cymrwch amser mas felly i bendromi, a felly siarad â nhw am fel sy'n symud mlaen yn y berthynas yma. A, um, ond newch yn siŵr bod chi'n symud ymlaen yn araf, okay? Gam wrth gam, dim, uh, dim fel train, oce? Okay? Ewch, ewch gam wrth gam, os chi'n symud ymlaen dyn nhw. Os chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, uh, mae cyfle'n dod mewn i chi fan hyn i falle neu rhywbeth yn wahanol gyda chi iechyd. Cymrwch amser mas i ddysgu am beth yw'r cyfle yma. Falle byddwch chi'n gweld hysbyseb am rwy driniaeth neu rhywbeth. A byddwch chi ddim yn siŵr p'un ei fynd amdano fe. Newch yn siŵr bod chi'n dysgu popeth amdano fe wedi ni neu, newch uh, penderfyniad. Byddwch yn grif, oce? Okay? Newch yn siŵr smor... Newch yn siŵr bod y triniaeth yma yn iawn, oce? Okay? Bod e'n legit, oce? Okay? A pidwch symud mlaen rhy gyflym cyn bod chi'n dysgu popeth am y triniaeth yma. Dyna beth weden ni mis yma i chi bwys. Oce, okay, beth fi'n mynd i neud nawr yw cymryd cerdyn neges o'r yngylion jyst i orffen y darlleniad am mis Ionawr. Cerdyn fech neges fach i orffen, please. Ysbryd. Gewn ni gerdyn i orffen. Oce. Okay. A beth sydd gyda ni yw ymddiriwch yn yr amseriad. Oce? Okay? A mae fe'n gweud ymddiriwch y don daethoch chi mewn ar. Dyw amser ddim yn rhedeg mas. Okay? So ymddiriwch yn y don daethoch chi mewn ar dyw amser ddim yn redeg mas. So mae hwn yn gweithio fi, mae popeth mynd i ddigwydd, fel fi'n gweud fan hyn, y cerdyn me, sy'n gweud, newch pethau'n araf, oce? Okay? Mae hwn yn gweitho fi, pidwch hasti mewn i penderfyniad, cymrwch yr amser mas i wneud y penderfyniad ynglyn â ta beth yw hwn i chi. Ok, wedyn ni newch y dewis ond pidwch hasti. Please, please, please, pidwch hasti. Achos na beth yw'r gair o gyngor wrth ysbryd, cofiwch. pidwch hasti mewn i ddim, okay? A mae hwn yn gweithio fi, mae digon o amser gyda chi, okay? Os dim eisiau chi hasti mewn i penderfyniad o gwbl, okay? Wel, diolch bawb. Gobeithio bod chi wedi joio darllened. Nawr os i chi cofiwch rai bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel a halwch neges i fi isod os chi wedi joio darlleniad neu os chi wedi darllen y cardiau mach yn wahanol i fi dwlen ni siarad i chi amdano fe, dylen ni drafod fel i ni gyd yn gweld pethau'n wahanol a timlo pethau'n gwahanol yn, yn greddf, oce? Okay? A os oes diddordeb gyda chi mewn cael darlleniad personol, fi'n neud na hefyd nawr ar fideo, a os hoffech chi gael darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. A tan tro nesaf, joiwch mis Ionawr, newch siŵr bod chi'n cymryd eich amser dros penderfyniadau, A gewch chi mis da, ok? A tan tro nesa, dychwch ar ôl eich hunain a wela chi yn y darlleniad nesa.